צייט מען די משנה זיי פיי וואוו מען ווייסט לאמיר לערנען לעילא נשמת אבי מורי רבי יוסף פאר רבי חנא זכרי' עליו השלום און די מן החודש דאס מאנס איז רבי שלמה טויבער לכבוד די תורה ולומדיה רבי יוסל באטניק לזכות רפואה שלימה פאר רחל לייב בת ברנע לעילא נשמת פערל חיה בת רבי אפרים פישל לזכות הגפן פאר יצחק יוסף בן רבקה סאו זאגט די הייליגע משנה מעיין עיון מביאין את היין ווי האט מען געברענגט די וויינען? וויין פאר די מנחות, קדיחין ועטילין אלפא ליין, די צוויי שטעט וואו אר די בעסט לעוועל פאר די וויינען, שני לויין די נעקסט לעוועל, לעוועל נאמבער צו, בית רימא ובית לבן בהר, אויף א בערג האבן זיי געהאט גוטע סחורה, און כפר סיגנא ביי ביקעו, די דערפל כפר סיגנא אין נאטור, כלו ארץ ישראל כשרות, אלע פלעצער איז געווען כשר צו ברענגען די וויין, אידען מקאנא און מוויען, מעשה פון דא האט מען עס געברענגט, איין מוויען לויין מבית הזבלים נישט פון א פערטילייזד פעלד, ולויין מבית השלחן נישט פון א פעלד וואס דארף האבן רעגן, וואס דארף האבן מעניועל געברענגטע וואסער וואס האט נישט געהאט פון די רעגן, ולא ממה שנזרע בעיניי נאר מען האט איינגעזייט זאכן וועדזשטעבלס און צווישן זיי, ווען מען אייווי טאמער האט מען יא געברענגט פון דיע פעלדער כשר איז עס כשר. איין מבין מען טאר נישט ברענגען העליוסטאון, העליוסטאון איז געמאכט פון טרויבן וואס ליגן א לאנגע צייט אין די זון כדי צו מאכן זייער זייער זיס, די ווארט העליוס איז אין א איבעניש ווארט. אבער ס'ליגט עקסטרע לאנג און די זון זאל עס אויסבאקן, סאו דאס איז יין ס'איז זייער זיס אבער ס'איז א שוואכע וויין אין די אלקאהאל לעוועלס ממילא איז עס נישט קוואליפייד. וועם הייווי? כשר, בדיעבד איז עס כשר. איין מבין ישן, אלט איז נישט גוט, פון די פאריעריגע סחורה איז נישט גוט, ביי אונז איז וואס עלטער איז וואס בעסער, ר' שלום קאסטער זאגט אז ר' שלום קאסטער זאגט אז מענטשן האבן געפילט אז עס איז אזויווי אלטערע בדחן שוין אבער אזויווי וויין וואס עלטער איז בעסער, האט מיר איינער געזאגט עפעס אזויווי סעלצער, וואס עלטער וועפסטו. אבער על כל פנים, איינער ווי יאשי זאגט אז לגבי בית המקדש האט מען נישט געוואלט האבן קיין אלטע סחורה, מען האט געדארפט האבן דווקא פון די יאר, דברי ר' נחום מכשיר די חמר מוסדות צו כוש, איי מבין לוי משיג נישט קיין זיסע וויין, ולוי מעישן נישט סמאוקט וויין, ולוי מעיבישל נישט געקאכטע וויין, און איי ווי פסול איז עס פסול, ואיי מביאים מן הדליות פון די וואס ליגן די די גרעיפס וואס ליגן אויף שטאנגען וואס ליגן אויף צווייגן וואס ליגן אין די הייעך, נאר אלא מן הרגליות מען וויל האבן פון די וואס זענען לאוער טו די גראונד לעוועל ממש ביי די גראונד. און מן הכרמים און אבידין פון די אויסגעארבעטע פעלדער וואס ס'איז גוט אריינגעארבעט ווען מען גראבט עס אויף פאר דעם מען באארבעט עס אזוי ווי ס'דארף צו זיין מאכט עס סאפט קומט אן מער וואסער מער לופט צו בעסערע טרויבן ולא קונצן עושי בחצבים גדולים מען האט עס נישט אריינגעלייגט אין גרויסע בערעלס אלא בחביות קטנות קליינע פעסלעך ואינו ממלא את חבית הפיו מען האט נישט אנגעפולט די בערעל ביזן טאפ כדי שיהיה רייך ונודף כדי ס'זאל האבן א גוטע שמעק ווען ס'איז דא די ספעיס אוו עיר אן טאפ פון די בערעל דאס מאכט אז ווען מען מאכט עס אויף איז דא א געשמאק געשמעק מען האט דאס געזוכט צו האבן אינו מביא איינער מייווי מפיו, מען ברענגט ווען מען נעמט ארויס די וויין פון די בערעל, מען נעמט נישט ארויס פון די טאפ פון די חביות, פאי זיין עמוד א', מי הקמחין, וועגן די שטיקלעך וואס שווימען ארויף אויבן אזעלכע קליינע ווייסע שטיקלעך, אזוי ווי שטויב וואס קומען ארויף אויף די טאפ פון די וויין, און ממילא דאס האט מען נישט געוואלט האבן, ולא משילהו, מען האט נישט גענומען פון די בארעם, מי השמרים, וועגן די זאץ, וועגן די שטיקלעך פון די גרעיפס וואס סעטלען אט די בארעם, נאר וואס דען אלא מייווי משלישו, פראם די סענטער פון די בערעל, מי האמצעו, ממש אינמיטן פון די מירל, כיצד היא בודק, וויאזוי האט מען געטשעקט טאמער די וויין איז גוט, הגזבר יושב והקנה בידו, דער גבאי געזעצן און געהאט א גרויסע שטעקן, לוקט סקערי, זרק הגיר, ווען ער האט אנגעהויבן זעהן אז עס קומט ארויס פון די שמרים אדער פון די ווייסקייט פון אויבן, הקיש בהקנה האט ער געשלאגן מיט א שטעקן צו ווייזן אז אקעי דעטס איט, מען זאל סטאפן צומאכן די בערעל, מען האט נישט געוואלט ארויסזאגן. ווייל די דיבור מאכט קאליר פאר די וויין, איך האב געזען, איך האב געטון אביסל ריסערטש ווי מען ריסערטשט זאכן, און געזען אז אפילו אין היינטיגע צייטן איז אויך נישט רעקאמענדעד מען זאל רעדן צופיל בשעת'ן מען איז עוסק אין די טרויבן, כ'הער נישט? דאס איז ביי בשמים, נישט ביי די וויין, אבער ביי די בשמים ווייל ס'סטימיולעיט יעסט, וואס יא, מען צינדט אן, ס'טייל צינדן אן אזוי ווי סאפט מיוזיק, סופאוזד טו בי סטימיולעיט די יעסטינג פראסעס אביסל מער, יא, ווי האלט איך דא? כ'בין פארפארן דא. יא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שיש בו קמחין פסול, טאמעס לא קמחין טאמעס לא די שטיקלעך איז פסול פאר די מנחות, שנאמר שטייט אין פסוק תמימים יהיה לכם און מנחתם, נשמין תמימים יהיה לכם ונזקיהם, ס'גייט ארויף אויף אפילו פאר די נסכים עז וועל אז ס'דארף זיין פערפעקשאן נישט מיט די יסוד שטיקלעך. איין מבין, לא מוסק, נישט זיסע וויין, ולא מבושל, נישט געקאכטע וויין, ולא מעישין, נישט סמאוקט וויין, ומהאי ווי פסל? פרעגט די אנוואו קטנה ריישע, איין מבין העל יוסטאן, ווייל ס'איז זייער זיס, ווען מהאי ווי אין בדיעבד שטייט, כשר איז עס כשר, אויב אזוי, די פראבלעם פון העל יוסטאן איז די זייער זיסקייט, אבער מיט דעם אלעם איז די משנה זאגט אז בדיעבד איז עס כשר, פארוואס זאגט די משנה ווייטער אז יין מוסק איז. אויף בדיעבד פסול, לכאורה האבן מיר דא א סתירה, אמר אבינו כרוך את ניי, צוויי וועגן אין די ראשונים אבוויסלי, מען גייט רעפן די צוויי צוזאמען, אדער זענען ביידע כשר, אדער זענען ביידע פסול, סאו צוויי וועגן וויטשעווער וואן, גאנע מעיק בויט אר גאנע העוו די סעים רולס, ווי אזוי איז דא א מחלוקת ראשונים? רב אשי אומר, די שמשה, כילי' די שמשה לא מועסט, האבן עס איז געווארן זיס וועגן די זון, דעטס נאט א פראבלעם, פאר דעם איז העליאסטאון כשר בדיעבד, איטס נעטשרעלי סוויטענד, חוץ פאר די פייערע מוסט, ווען עס קומט וועגן די פייערע אליינס, וועגן די זיסקייט פון די פייערע אליינס, דאס איז שוין נישט געשמאק, ממילא יין משיג פון די פייערע נישט פון די זון, דאס איז פסול לגמרי אפילו בדיעבד. איי מביאים ישן דברי רבי וחכמים מכשירין, אמר חזקי, מאי טעמא דרבי וואס איז די ריזענינג פון רבי אז מען טאר נישט ברענגען פון די פאריעריגע וויין, אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק ביי די מספי' פון ראש חודש ונזקיים רביעית ענד לה כבש יין, שטייט נאנט כבש, ציון. מה הכבש אזוי ווי די כבש דארף זיין בן שנתו וויטין די פירסט יער פאר די ערשטע בירטדעי, אויף יין בן שנתו דארף אויך זיין וויטין די ערשטע יאר. פרעגט די גמרא רידי, די גלייכסט צו וועגן די סמיכות קאמפליטלי איינס צום צווייטן? אויב אזוי זאל מען זאגן אין מה הכבש בן שתי שנים פסול, טאמער ס'איז וויטין די סעקאנד יאר איז עס פסול און אויף יין בן שתי שנים זאל אויך זיין פסול, בדיעבד אויכעט, וכי תימא אוכן אמר אפשר טאקע, אפשר איז טאקע אזוי די הלכה, און תענית האט מען געלערנט אין א ברייתא אז יין בין שתי שנים לא יביא, יין וואס איז אלט צוויי יאר לכתחילה זאל מען דאס נישט ברענגען פאר מסכים, ואם הביא אויב האסט עס יא געברענגט כשר איז עס בדיעבד כשר, איז מאן שאמרת ליה דאמר לא יביא, ווער איז דער תנא וואס האלט מען זאל נישט ברענגען קיין אלטע וויין, רעבע, וקאומען, און רעדט מיט דעם אלעם שטייט אין די ברייתא אם הביא טאמער האסטו געברענגט איז עס כשר, ווייל רעבע האט זיכער נישט געלערנט דער פסק לגבי יין ישן וועגן די סמיכות, ווייל טאמער יא, איז דען שנתו מן התורה געוואלט געדארפט זיין חייב מן התורה מענדעטארי, נישט קיין לכתחילה, און אז ס'וואלט געדארפט זיין פסול בדיעבד, נישט אזוי ווי רבי האט געזאגט, אלא אמרו והיינו טעם ביי די רבי, דאס איז דער ריזן פון רבי, דער כסדר שטייט אין פסוק אל תראה יין כי יסדם, זאלסט נישט זען וויין ווען דו ווערסט רויט, אין אדער ווארדס דער פסוק ווארנט אן, ווער נישט צו קאמפארטעבל מיט וויין, מיט גוטע וויין, ווייל ס'שלעפט מיט יו געט עדיקטעד טו איט און מ'קען נישט דעמאלס. מבחין זיין, מעיק רייטפול דעסיזשענס, וועיטעד דעסיזשענס צווישן גוטס און שלעכטס. אויב אזוי, זעט מען אבער פון פסוק אז וויין איז בעסט ווען ס'איז גוט רויט. ווען איז עס שטארק רויט? די ערשטע יאר. איינמאל ס'גייט אדורך די ערשטע יאר, איז שוין נישט אזוי רויט, ממילא איטס נאט די אלטימעט גוד וויין, און ממילא די תורה האט געזאגט מ'זאל ברענגן צום בית מדרש לכתחילה פון די בעסט. סאו לויט רבי, וויין וואס איז אדורך די ערשטע יאר איז שוין נישט אזוי רויט, ממילא פאר דעם קען מען עס נישט ברענגען. געשטאנען אין משנה איין מבין לוי מן הדליות, נישט פון די וואס ליגן אויף די שטעקלעך, נאר פון די מן הרגליות פון די וואס זענען נאנט צו די קרקע, און מן הכרמים הוא אבידים פון די באארבעטע פעלדער. תנא האבן געלערנט אין א ברייתא, כרמים הוא אבידים, וואס מיינט א באארבעטע פעלד? פעמיים בשנה, צוויי מאל א יאר האט מען עס אויסגעארקעט, באארבעט, דאס הייסט א באארבעטע פעלד. ר' יוסף, הבל אי קארנא דפרדייסא, ער האט געהאט א קארנער אין זיין וויינגארטן, ער האט געוואלט טשעקן וויאזוי איז, דאז איט ריעלי ווארק אדער נישט, די רב וועגט ביי טוויי רבקה, ער האט באארבעט א צווייטע מאל אין די יאר, א עקסטרע ווארק לאוד האט ער באארבעט געאקערטע פעלדער, ועובד חמרא דדורא מיה על חד טריין, און ס'האט באארבעט די וויין, ס'איז געווארן אזוי שטארק די וויין, ס'איז געווען אזוי גוטע וויין, געווענליך דארף מען נעמען די רעישיאו, די וויין איז דאך געווען זייער שטארקע וויין אמאל, האט מען געדארפט נעמען דריי מאל וואסער צו יעדע קארער פון וויין, דא איז עס געווען אזוי שטארק מ'האט געדארפט האבן דאבל, סאו זעקס מאל טו עווערי וואן אונס אוו וויין, כ'מיין, כ'קען נישט סתם א ראצישע פשט אבער כ'מיין פשט איז וויין אמאל איז געווען די אפישעל סטעיפל. פון פון טרינקען, ס'איז געווען, מ'זעט אין די גמרא, ס'איז געווען טייערער ווי שמן, ס'איז געווען טייערער ווי האניג, טייערער פון אסאך אנדערע זאכן, סאו אימעדזשין מ'האט געטרינקען שטארקע וויין א גאנצן טאג, יא, די עולם וואלט ארום געוואקט ווי זאמביס שיקער א גאנצן טאג, ממילא האט מען עס דיילוט, איך ווייס נישט אויב עס איז געווען טאקע שטערקער ווי די היינטיגע וויין, נאר פשוט סינס דעט וואס די סטעיפל וואס מ'האט געטרינקען א גאנצן טאג, אין ארדער טו בי עיבל טו דרייוו און נאט בי דראנק און נאט קרעש אין, האט מען עס געדארפט דיילוטן אויף א שטערקערע אופן, קען זיין, אולי, קען זיין נישט, אקעי, געשטאנען אין די משנה לא יהיה קונצן אויסער באכצבים גדולים, מ'האט עס נישט אריינגעלייגט אין קיין גרויסע בערעלס, נאר אין קליינע דזשארס, דאן האט מען געלערנט וואס און וואס וואס די סייז, חביות, די קליינע די קליינע בערעלס, קדיות, לדוניות, און בינוניות, זענען געווען איקוואל צו די בערעלס, די מיטל סייז בערעלס פון די שטאט לוד, די מיטל סייז, נישט די גרעסטע, נישט די קלענסטע, שו ב, ס'איז איקוואל צו די קליינע פון אנדערע פלעצער. איין מנוחה און אויסן שטיים שטיין, מ'טאר נישט אוועקשטעלן איינס לעבן צווייטן, אלא אחת אחת, ס'זאל זיין א ספעיס צווישן איינס צום צווייטן, אזוי ווי ביי ביימער, ווען איין בוים האט א פאנגוס, איטס קעטשי ענד איט גאוס אווער טו די נעקסט בוים, טאמער א פאס גאוס סאוער קען עס גורם זיין די פאס טאמער ס'איז זייער קלאוס די נעקסטע בערעל זאל אויך קאלי ווערן ממילא קיפ איט א ליטל ביט סעפערעטלי. כיצד בודק? וויאזוי האט מען געטשעקט די קלינלינעס פון די וויין טאמער ס'איז שוין די פסולת איז אראפגעגאנגען אונטן די די לייט גארבידזש איז ארויפגעגאנגען אויבן גיז ביושב דער גאב איז זיצט וקנה בידו האט די שטעקן אין די האנט ווען ער זעט אז די ווייסקייט קומט ארויס זרק הגר האט ער געווארפן די שטעקן היגש פקנה ער האט געשמיסן מיט די שטעקן טאן האט מען געליינט זרק הגר ווען ס'הייבט אן ארויסקומען די ווייסקייט של שמרים גזבר היקש בעקנא האט ער געוויזן אקעי שאט די פאוסעט מאך עס צו נעמטס מער נישט ארויס פון די בערעל קיין וויין, פרעגט מוהרא וועלאי מילאי מימי זאל עס ארויסזאגן וואס דארף ער שלאגן מיט א שטעקן, זאגט גמרא מסייעתא אויף און דא איז א ראיה לר' יוחנן דאמר ר' יוחנן כשם שהדיבר יפה לבשמים אזוי ווי דזשוניאר העם האט געזאגט מי שהקול יפה לבשמים אזוי אויך כך דיבר רע ליין אזוי איז די רעדן פאר וויין אכסור נישט קיין מעלה. רבי יוסף בר יהודה אומר, יין וואס האט כמוכן איז פסול, ועוד רבי יוחנן, וואס ס'העט זיין, די זעלבע שאלה האט מען געהאט עטליכע מאל אין די גמרא, הקדשי, טא מ'האט מקדש געווען וויין וואס האט כמוכן, מהאי שילקא עליו משום בעל מום, כיוון די פסול כבעל מום דאמר יוסף ס'איז פסול אויב איז אזוי ווי א בעל מום, אוי דאמר אין בעל מום אדער קען זיין ס'איז נישט קיין בעל מום און ממילא איז עס נאר ביי א בעל מום איז נאר אלא ביי בהמה, נאר בהמה איז טייקע בלמ א ביי די שאלה אויף, כ'בין זיכער יעדע איינער וואונדערט זיך פארוואס האט שלום זיך געזעצט דא, מ'עט שוין וויסן, טאג רבון האט מען געלערנט אין א ברייתא, איילען, די בעסטע סארט בהמות, קומען פון ווי? ממויאב, פון די שטאט מואב. נאו דזשאסט בי קערפול אז מ'זאל נישט זאגן די גמרא פאר אמורית, ווייל אמורית וועט נאך ברענגען א ראיה פון די פסוק אילון מואב איך זיי מרועד, אבער ס'איז זיכער נישט די סארט, דאס איז זיכער נישט פשט, דאס האט נישט קיין שייכות, נאר מ'ברענגט עס די בעסטע קומען פון מואב. כבשים, די בעסטע שעפעלעך קומען מיין חברון, עגלים, די קעלבעלעך קומען מיין שרון, גוזלות, די בעסטע פייגלעך קומען מיין הר המלך. רבי יהודה אומר, מביאים כבשים שגווען כרחפן, אינטרעסטינג טינג, ס'איז געווען אזוי, זיי זענען געווען אזוי פעט, אז די ברייטקייט איז געווען אזוי אזוי ווי זייער זייער לענג, די גמרא זאגט אזוי ווי מ'זאגט אויף איינער וואס איז א ריעל א גרויסע מענטש איז סיקס סקווער פיט ווייסט איז איז אינגאנצן פון אלע זייטן די זעלבע זייט רונדיכדיג סאו תוס' אין מדרש אין ברענגט צו צו א מדרש רבה אז בימי התמיד ווען מ'האט געברענגט די תמיד איז די כבשים געווען אזוי גרויס מ'האט זיי ארויפגעלייגט אויפן קעמל

נאך א הגדה פון דוד בר שילא. צוריק שטייט אין פסוק על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשירי זיי זאלן קיינמאל נישט שווייגן און מזכירים את השם על דמי לחם זיי זאלן נישט שווייגן מאי אמרו וואס האבן די שומרים געזאגט הכא אמר רבא בר רב שילא רבא בר רב שילא האט געזאגט די שומרים האבן געזאגט אתה סוקים תרחם ציון כעס לחננה כבן מועד די שומרים זענען די מלאכים וואס האבן מלמד זכות געווען אויף כלל ישראל און זיי האבן געבעטן ביי די אייבערשטער לייז שוין אויס כלל ישראל ס'איז שוין אנגעקומען די עת לחננה שוין בא מועד שוין קומען די צייט רבי נחמן יצחק אומר בונה ירושלים ה', דער פסוק רעדט פון א לשון הווה, די אייבערשטער בויט יעצט, די זמן הגאולה איז שוין דא און די אייבערשטער איז שוין אקטיוולי אין די בילדינג פראסעס פון די בית ה', פון בונה ירושלים. און מה יקרה ומה יהווה, אמרו וואס האבן זיי געזאגט פאר די חורבן הבית, אמר ראובן ביי רב שילה כי בחר ה' את ציון איוה למושב לו, דער פסוק לערנט אונז אז די אייבערשטער האט געשאסט ציון בעולם הזה, און אויך גליסטערט צו זיין זיין וואוינונג הקבוע בעולם הבא לעתיד לבוא,

אקעי, סאו די צענטע פרק גייט רעדן וועגן די מעזשערמענטס פון יבש כלים אין די בית המקדש. סאו שטיין מידות של יבש אויל בבית המקדש וואס טו סעטס, יסרון וחצי יסרון, א פול יסרון ענד א האלף יסרון, און מיט דעם האט מען עס געווען מאלטיפעלס פון די סייזעס, אבער נישט אז עס איז געווען לאמיר זאגן צו פארשידענע כמות דארף מען האבן דריי יסרון, איט וואזענט א טרי יסרון מעזשערמענט, מען האט גענומען דריי מאל א יסרון אדער צוויי מאל א יסרון, ר' מאיר אומר אז עס איז געווען דריי מעזשערמענטס, יסרון יסרון, מען זעט אין די גמרא פארוואס האט מען דארפט האבן צוויי אנדערע יסרון'ס,

און דאס האט מען גענוצט מאלטיפעלס פון איין איסורין. חצי איסורין וואס האט מען גענוצט א האלבע מי האור משמש, שבו יאיר מודד די חבית הכהן גדול מחצה בבוקר און מחצה ביין וביים האלב אינדערפרי מען האט גענומען איין איסורין מען האט צוטיילט האלב אינדערפרי און האלב ביינאכט. תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא הורה מה יאמר מה תלמוד לומר וואס שטייט דא אין פסוק איסורין איסורין להקב עשו אחד פארוואס שטייט צוויי מאל די ווארט איסורין לערנט אונז דער פסוק מלמד ששתי עשרונות היו במקדש ס'איז געווען צוויי מעזשערמענטס פון איסורין אין די בית המקדש איך האט גארנישט איינס איז געווען אן די סמאלער סייד האט אויסגעזען אזוי ווי א אייז קרים קאון די מעזשערמענט איז געווען די יסודן איז געווען מיט אבאוו די קהלה אבאוו די וואלס האט זיך ארויסגעבויט אזוי ווי אייז קרים אנע קאון ואיך האט איינס איז געווען מוחק אז ווען די יסודן איז געווען פלעט ווען עס איז געווען קאמפליטלי פלעט דעמאלס האט זיך געהאט א יסודן גארנישט שבו היה מודד לכל המנחות די גארנישט וואנט וואס איז געווען מיט א שפיץ ארויף האט מען גענוצט פאר אלע מנחות. א ז און ב איז מחוק שבו היה מודד לחבית כהן גדול, די מחוק האט מען גענוצט פאר די חבית פון די כהן גדול, והחכמים אמרו לא היו שם אלא איסורין אחד, ס'איז געווען איין מעזשערמענט שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק ביי די מספר פון ראש השנה ואיסורין אחד הכבש הוא אחד, די אחד איז איבריג, די פסוק לערנט אז ס'איז געווען איין איסורין מעזשערמענט כלה מאלטיפלס אבער אנלי וואן מעזשערמענט, אם כן מה הטעם לומר איסורין איסורין וואס שטייט די דאפלטע לשון, לרבות חצי איסורין אז ס'איז אויך געווען א האלבע איסורין, פרעגט די גמרא ורמיה, רמיה לערנט פון די איסורין איסורין אז ס'איז געווען צוויי עשרונות, חצי יסורין מן אולי וויאזוי ווייסט אז עס איז אויך געווען א כלה פון א האף יסורין, נפק ל ער לערנט עס ארויס פון די ו' וואס שטייט אין פסוק מ ו יסורין אחד לקבץ הוא אחד פון די עקסטרע ו' לערנט ער ארויס אז עס איז געווען אפילו א האלבע, ורבנן זיי האבן געדארפט האבן א מעזשערמענט פון חצי יסורין פון די דאפלטע יסורין יסורין ו' לא דרשו זיי האבן נישט געדרשנט די אות ו' ממילא האבן זיי געדארפט האבן א עקסטרע ווארט ור' מאיר האי ו יסורין אחד לקבץ הוא אחד איז משמע עס איז נאר געווען איינס מאי עביד ליה וואס טוסטו מיט די ווארט אחד ההיא שלא ימדוד לויבש של שלושה לפאר ולויבש של שניים לאייל, נאר ס'זאל זיין א איסור און איסור און יעדע מאל זאל זיין איסור און מעזשערמענטס מאלטיפל טיימס ביז עס האבן די ריכטיגע נאמען. ורבנן, די חכמים זענען ממעט פון די ווי איסור און אחד אז ס'געווען נאר איין כלה. נפקא להיא מנקידוי ער לערנט ארויס פון די נקודה אויף די ווארט איסורין אז מ'נוצט נישט קיין כלה וואס האט צוויי אדער דריי איסורינס פון די פינטעלע וואס איז אויף די ו' פון ווי איסורין. די תענית האבן געלערנט א ברייתא, אמר רבי יוסי, למה נוקד ו' שבאמצע ואיסורין שעל איסורין הראשון, פארוואס איז געפינטלט די ו' פון די מיטלסטיגע די ווארט איסורין, ס'הייסט פאר די ענין פון די ערשטע איסורין וואס שטייט ביי די מסופים של יום טוב וראשון של חג פון די ערשטע טאג פון סוכות, לכאורה קומט עס צו לאזן ממעט זיין שלא ימדד לא בשל שלושה לפר ולא בשל שניים שעל איל, נאר וואס דען, מ'האט גענוצט וויפיל איסורין ס'מ'האט געדארפט האבן האט מען גענוצט די כלי. ר' מאיר, ר' מאיר זאגט נקודה אוי לא דורש ער דרשנ'ט נישט קיין פונטליך, ס'איז אינטערסאנטע זאך, די חכמים האבן בעסער געוואלט נוצן די נקודה צו דרשנ'ען, אבער זיי האבן נישט גענוצט די ו', די ו' וואזענט אינאף פאר דעם פאר אלארמינג אלארמינג לימוד, און ר' מאיר דרשנ'ט די ו' אבער ער האט נישט געדרשנ'ט די נקודה. געשטאנען ווייטער די משתה חצי יסורים מאה הוי משמש, שבו הוי מודד לחביתו כהן גדול, האלב אינדערפרי און האלב ביינאכט ער האט דאך צוטיילט זיין קרבן אין צוויי, ממילא האט ער דאס אפגענוצט דעם מעזשערמענט. פרעגט די גמרא, די סוף פאר מנחת חביתן האט די כהן געמודעט מיט א האלבע איסורין, ווער מניח די פרעגן א סתירה, אונז האבן געלערנט, חביתא כהן גדול לא היה בו בו און מחצה און מען האט נישט געברענגט קיין הארבס, אלא מאי ווי ער האט געברענגט איסורין שלום, ער האט געברענגט א גאנצע איסורין פון זיין הויז, וכיוצא און ער האט עס נאכדעם צעטיילט, זעהן מיר אז די סודות פון די מנחת חביתן איז געקומען א איסורין שלום, פארוואס שטייט מען האט צעטיילט אין א האלבע איסורין, און אין ששית מאי מודען נמי דקטני מחלק, נאכדעם וואס ער האט געברענגט א איסורין שלום האט מען עס צעטיילט צוויי האלבן, האט מען געדארפט האבן הארף מעזשערמענטס עז וועל. ואוי מנין רומם מהחומם רב חיסדא. חצי יסורין לר' מאיר, גדוש היו אוי מוחק היו. אונז האבן געשמועסט, ס'איז געווען האלבע, אקעי, באט וואס איט א היפינג וואן אדער ס'איז געווען וואס איז געווען עקזעקט, פלעט? זאגט די גמרא חסימא חצי חביתא שולחן ותו באי לך רבנן וואס פרעגסטו נאר לויט ר' מאיר פרעג די זעלבע שאלה לויט רבנן לויט יעדע איינער, יעדע איינער איז מודה ס'איז געווען א חצי יסורין אין בית המקדש. וואס איט פלעט אר וואס איט לייק די אייז קרים קאון? זאגט די גמרא לרבנן איסורין גופא קומין באילי, לויט די רבנן האב איך די שאלה לגבי די איסורין אויכעט, גדוש היו אוי מוחק היו, איך פרעג דיך וועגן די חצי אסורין, דאס האב איך דיך געפרעגט דווקא לויט ר' מאיר, לויט ר' מאיר אין די בית המקדש איז געווען צוויי אסרונים, צוויי, איינס איז געווען גדוש און איינס איז געווען מוחק, וואנס וואס פלעט, ממילא נישטא קיין שאלה נאר ביי די חצי אסורין, וואס איז די האלבע געווען, דא וואס וואן העלף, וואס איט א פול וואן אר וואס איט א היפינג וואן. אמר ליה האט ער אים געזאגט מיט די רמיה נשמע לרמיה, פון די שיטה פון רמיה ביי איין פאל גיי איך ארויסהערן וואס איז געווען די שיטה פון רמיה ביי די צווייטע פאל, מיט די רמיה נשמע לרבנן, פון די רמיה גיי איך ארויסלערנען אויף די רבנן, און רב חיסדא איז מסביר, מי דאמר רמיה איסור אין מוחק, הצי, היות רמיה זאגט אז די איסורים וואס מ'האט גענוצט פאר די סודות פאר די כבית'ער כהן גדול וואס מוחק וואס די פלעט ליין, נישט מיט די אייז קרים קאון, אויב אזוי ווייס איך אור מרת לי חצי איסור אין ביי אים איז אויכעט מוחק פאר די כבית'ער כהן גדול וואס אויסער פלעט. מיט ר' מאיר, די ווייסט ר' מאיר ווייס איך סיי די איסורין סיי די חצי איסורין, איז אלץ געווען מוחל גיי איך ארויסנעמען רבנן נמי, איז די וואס די קייט די חצי איסור וואס מ'האט גענוצט פאר די כהן גדול געווען סיי ביי די איסורין סיי די חצי איסורין איז אויך געווען מוחל, אין אדער ווארדס פון ר' מאיר זעה איך פון איינס צום צווייטן פון די גאנצע לערן איך ארויס צו די האלבע, און איינמאל איך ווייס שוין וואס ר' מאיר האט געהאלטן גיי איך זאגן די זעלבע זאך איז ביי די חכמים אויכעט, פארוואס ווייל די חכמים ר' מאיר האבן זיך נישט געדינגען. נאר מיט די נומבער וויפיל נצרונים איז געווען אין בית המקדש, אבער יעדע איינער איז מודה אז די חברותא כהן גדול און ביי די חכמים אפילו פאר די אנדערע מנחות, און אזוי אויך די חצי יסורים איז געווען מוחק, ממילא ווייס איך וויפיל איז די שיעור געווען. ואוי מן ליין רמא ואכמ אמר רב חיסדא, חברותא כהן גדול וואס מען ברענגט מיט די צוועלף חלות ביי מי מחלקן, וויאזוי האט מען צוטיילט די ברויטן, וויאזוי האט מען צוטיילט די טייגן לחלות, ביי יד אוי ביי כלים, ס'איז געווען טייגלעך, מען האט עס געדארפט מאכן צוועלף שטיקלעך, האט מען גענוצט א כלי עס צו צושניידן, אדער האט מען עס געטון מיט די הענט. ס'איז גמרא פשוטה דער ביהמ ד איז זיכער אז מ'האט עס געטון מיט די הענט נישט מיט א כלה, די בי כלה תרתו נייחנס מ'גייט אריינברענגן אין די א סקעיל אין די אזורי צו מאכן ווייטס, זאגט גמרא וואס איז די פראבלעם? טאמער דארף מען עס האבן ויחנס ברענג עס אריין וואס איז די פסיל פארוואס האט מען א פראבלעם אריינצוברענגן א סקעיל אין די בית המקדש? זאגט גמרא כיוון די בקללה כסא ויוסטה פירסט מענטשן פון א סקעיל איז לגבי די קללה לאו אורך ארוך פאסט נישט מ'זאל עס אריינברענגן אין בית המקדש ביי די קללה שטייט ביי די תוכחה והשיבי לחמכם במשקל מ'גייט טיילן ברויט מיט א סקעיל. סאו עס גייט זיין א לימיטעד עדישאן פון ברויטן ממילא האט מען עס נישט געוואלט נוצן פאר די בית המקדש. בוים און עירומים בחמם מרב חיסדא, שולחן, די שולחן פון וואס מען לייגט אריין, וואס מען לייגט אויף דעם די לחם הפנים אין די בית המקדש אין די היכל. מאי שיקדש קמצים בגודש שלו. אויב מען האט אריינגעלייגט די די קמיצות פאר די לבנה וואס איז געלעגן אויף די שולחן און מען האט עס נישט אריינגעלייגט אין א כלי, מען האט עס אראפגעלייגט אויף די שולחן, קען דער שלחן אליינס עס מאכן הייליג אדער נישט? צי זאג איך, מדה מקדש לחם, היות ס'האט א כח מקדש צו זיין די לחם הפנים אליינס, כמו צום נאמען מקדש קען עס מקדש זיין די ברויטן אויך, די קמיצה אויכעט, על דילמא דחזי ליה מקדש, די ברויטן וואס איז געמאכט דארטן צו ליגן, דעטס איט, אפישעל פארקינג ספעיס איז עס מקדש די ברויט, די לוי חזי ליה, אבער די לבונה וואס באלאנגט נישט דארטן, לוי מקדש העט עס נישט מקדש זיין. אמאל לייער האט רב חיסדא געזאגט צו רבין בר חמא, די טיש איז איינער מקדש, ס'איז נישט מקדש טאמער ס'איז נישט אין א קהלה. פרעגט מיר איינער איך האב דאך ווייזעס נישט ריכטיג וואו אמר רבי יוחנן די דברי היו עומד וחי מי מעכט זיך קויפן אז לויט די שיטה וואס האלט אז די לחם הפנים אליינס האט מען געפאלדערט צוויי און האלב צו יעדע זייט נמצא שלחן חמשה עשר טפח מקדש חמשה עשר טפח למעלה דאס הייסט אזוי די לענג פון די בויט זאכן וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט ווי גרויס איז געווען די לחם הפנים ווי לאנג איז געווען די לחם הפנים צען טפחים אקעי ס'איז געווען אזוי ברייט ווי די טיש לויט לויט די שיטה איז. די איז געווען א אמה ביי א אמה פינף טווחים א אמה פון פינף טווחים סאו היות די ברויט איז געלעגן אויסגעשפרייט אויפן טיש סאו איז עס געווען איז געהאנגען פון אלע זייטן צוויי און א האלב טפחים פון איטש זייט דאס האט מען געפאלדער אן טאפ און אזוי איז געווארן אזוי ווי א ח' וואטעווער ס'האט אראפגעהאנגען וואס פאלדער אפ אן טאפ אזוי האט עס אויסגעזען ווי א בראוקען באקס וואס מען האט געקענט אדורך זעהן. נאו, סאו לויט די שיטה וואס האלט אז חמשה עשר טפח לויט די נמצא ש ש לויט די שיטה וואס האלט אז ס'איז געווען טפחיים און מחצה האט אראפגעהאנגען פון יעדע זייט דער וואס פאלט די טו ענד א האלף טפחים נמצא שלחן מקדש חמשה עשר טפח למעלה ס'איז דאך געווען זעקס ברויטן וויפיל איז סיקס טיימס טו ענד א האלף פֿופֿצן. סאו אויב אזוי האט עס געהאט א עיר ספעיס פון פֿופֿצן טפחים אויף ארויף, ס'האט מקדש געווען פֿופֿצן טפחים אויף ארויף, ווייל יעדע איינס איז געווען צוויי און א האלב טפחים דיק, הויעך, און ס'איז געווען זעקס אן איטש זייט, אויב אזוי איז די קדושה ארויף געגאנגען פֿופֿצן טפחים. לדברי היואל מיט צוויי טפחיים כופין הרי וואס אנלי פאלדעד צוויי טפחים דארפסטו נישט האבן קיין פֿופֿצן, נמצא שולחן מקדש שניים עשר טפח למעלה, סיקס טיימס טו איז צוועלף טפחים אויף ארויף, ניין רבי יוחנן קומט נישט אן זיכער הערן אז די די וואס הייסט מקדש? אז די שולחן מקדש די ברויט איז פשוט, אוודאי איז עס מקדש די ברויט, אלא מאי עס איז עפעס מקדש וואס מען האט נישט געטראכט פון זיך אליינס, וואס איז דאס? לכאורה די קמיצה אויב עס איז נישט געלעגן אין א קעלער, לכאורה איז א סתירה צו רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט אז עס איז יא עס איז יא מקדש עס איז נישט מקדש, און מלייט רב חיסדא האט גענטפערט, איינער מקדש לקרב, עס מאכט נישט קיין דין קיידער מען זאל עס קענען מקריב זיין אויף די מזבח, באט איז דיפרענט לעוועלס אוו קדושה, אבל לקדש ל פסול אז טאמער מ'נעמט עס ארויס אינדרויסן אדער ס'ווערט טמא עטס פסל'ן, ס'גענוג קדוש אז ס'קען ווערן טמא און לגבי דעם קומט ר' יוחנן זאגן ביז ווי איז עס מקדש אפ טו סי אפ טו טוועלוו אדער אפ טו פיפטין אדער נאוט א גוטע וואך טענק יו פאר ליסנינג סארי פאר די לאנג שיעור.